Essalamualeýkum hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň sekizinji iýuly, hepdäniňem çarşenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň kanallarynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler, ine, şu günki biziň gepleşmemiň temasy, haçanda ganhor we onuň maşgalasy ýurdy eýerände, Ýurt dolandyrsa, türkmen halky gowy ýaşap bilermi ýa ýok? Ine şu barada gürrüň eder. Men birnäçe sany wideolar görkezem size. Gyzykly wideolar we o wideolary siz Ýutubda-da, TikTokda-da görüp tapyp bilersiňiz, mensizem. Ýöne şu wideolarda bir many bar, men şu manysyny size düşündirjek bolýan. Eger-de siziň başga pikiriňiz bolsa ýa başga soragyňyz bolsa, şu wideonyň aşagynda kommentariý ýazmagy unutmaň. Siziň pikirleriňiz, siziň maslahatlaryňyz bize gaty wajyp. Hormatly ildeşler, geliň ine birinji wideo seredeliň. Men size görkezdim we kommentariý bereýin.

Giderin. Ine Türkmenistanyň ýollary şular ýaly. Indiki wideo seredeliň. Ine biziň başarnyklarymyz. Gördüňiz mi? Yan, yalnız men yolları gözüm, yani yolları her yere görkezýän. Bir gaty üýtgeýän zat ýok. Ine häzir e, toýam görkezýän, owada nähili toý edip dur, seziň. Yani ýollaryna, owaň ýollaryna. Nähili e, köçeleri, nähili ýagny e, Obalyň ýollary ine şuňa üns berseň. Toý her wagtam ýol bekläp edýärler, ýagny içinde Et bolmadyk sebäbi köp myhman salyp bolmak şoň üçin ýol bekläp edýär. Şu ýol şul ýaňky öýlenýän oglanyň öňündäki obasyndaky öňündäki köçe ýoly. Ünseniň. Ine şu biziň hakyky halkymyz. Ýagny ýallakçylar diýýär, ýallakçylar gowalýan, ýene bir ýallakçylar diýýär. Bu hakyky halkyň durmuşy, hakyky halkyň gündäki durmuşy şu ýaly. Ünsüň. Indi indiki wideony görkezeýin, ünsüň.

Türkmenistan diňe siziňki däl. Hormatly ildeşler, gaty dogry belläp geçdi Diýeliş. Ýagny, Watan bolanda Gurbanguly bolmaýar. Watan bolanda Gurbanguly Serdar bolmaýar. Watan bolanda Gurbanguly Serdaryň eli, agzy, Gysynsy bolmaýar. Watan bolanda biziň aňyrdan gelýän ata-babalarymyzyň goýup giden ýerleri bolýar. Biziň däp-dessurlarymyz bolýar. Biziň taryhymyz bolýar. Biziň ýaşap önüp-ösen ýerlerimiz bolýar. Şol toprakda bütin ömrüni işläp, at gazanyp, gahrymançylyk edip wepat bolanlar bolýar. Şo ýerde biziň ata-babalarymyzyň mazarlary bolýar. Biziň tebigy baýlyklarymyz bolýar. Şo ýerdäki ýaşaýan goňşularymyz, dogan-garyndaşymyz Watan bolýar. Hiç wagtam Prezidentiň syrty ýa-da özüne moşennik, ganhor Nyýazy öldüren Gurbanguly Berdimuhamedowyň eli, aýagy ýa, bagyşlaň welin, syrty Watan bolmaýar. Ol bu gelmişekler. Ynanyň, tiz geljekde olar ýitip, ýaňky ýok bolmadyk ýaly bolarlar. Ýöne häzirlikçe bize hyzmat etmeli adamlar ganhor, bizi gyrýar, özüni hudaýdyr diýip pikir edýär. Kim olar? Ýadyňyzdan çykarmaň şuny. Geliň indiki wideo seredeliň.

Jebir çekigi aýyrly. Indi menem şu wideony çekenimden soň Ahal welaýatynyň organ işgärleri esasan Ysgal bankyň orunbasary Alty Rejepowyň bäş sany aýal doganymyň meni aglap goýmajagyny bilýän hormatly Serdarymyz Iki müň dokuzynjy ýylda kakamyzyň ýurduny täzeledi. Iki müň on ikinji ýylda il ýaşulyşy bolan Myratbegli aga döwründe işleýän döwründe buýruk esasynda, buýruk esasynda ine, Indi ol öz agzyna aýdýar-da, ýöne nirde döwlet bar, sen prezidente ýüzleniş edeňde seni MHM polisiýa gelip urup gidýärler. Bu nädip döwlet bolýar? Bu nädip prezident bolýar? Oňa-da Arkadagy serdar. Hawa, onuň Arkadagy bar, ýöne biziň Arkadagymyz ýok. Bu nähili döwletiň gurluşygy bolýar? Döwlet gurluşygy bolýar, sebäbi arzyňy aýtsaň gelip ýa ýygnap gidýärler, basýarlar ýa urup gidýärler. Nirde bar o zat? Näme üçin biz özümizi alýas? Näme üçin biz şu zatlary etdirýäs? Şu haramzada tohuma. Kim ol Serdar Berdimuhamet diýen? Bir gelmişek. Hiç wagt saýlanmadyk. Muňa sesem berýän ýok. Muny ýaňky hormat goýýanam ýok. bul kiçijik dompromeniň başlygam bolup bilmejek adam, ykdysadyýetde, syýasatda nol adam, bu nähili Arkadag Serdar bolýar, biziň salyhatly prezidentimiz bolýar. Biz öz-özümizi alýas, biz şoňa prezident diýýäs, bir bolmajak adama prezident diýýäs, bolmajak ajama, adama bolşundan ýokary hormat goýup, oň adyny galdyryp, zat edip, biz agyr güne düşýäs. Näme üçin beýdýäs? Günä özümizde. Serdar Berdimuhamedowda-da däl, Gurbanguly Berdimuhamedowda däl. Olar-a kezzaplar, ganhorlar. Bu düşnükli. Olar türmede oturmaly adamlar. Näme üçin biz türmede oturmaly adamlara ýüzlenip, haýyş edip, ýa-ni talap etmän, haýyş edip, olardan gorkýas? Ol-a bir. Men MHM banditlara ýüzlenjek bolýan. Polis zombiler we MHM-e ganhor banditler. Feduk kime hyzmat edýäňiz? Ikisany jenaýatça hyzmat edýäňiz bilýäňizmi şuny? Günde konstitusiýany bozýa. Gurbangulyň konstitusiýa bozmadyk güni ýok aho. Serdar Berdimuhamedowyň konstitusiýa konstitusiýany bozmak güni ýok. Siz konstitusiýany goramaly, siz prezidenti goramaly däl. Siz halky we konstitusiýany goramaly. Konstitusiýa esasy Türkmenistanyň kanuny. Halk döwlet we döwlet gurluşyk arasyndaky gatnaşyklary gurnaýan ýaňky halkara Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Bütindünýä halkara konwensiýalara, şertnamalara deň gelýän bir dokument, esasy dokument. Şonuň esasynda hemme kanunlar çykýar. Zakon o polisiýi, MHM, Prezident, eýle-beýle hemmesi şondan çykýar. Konstitusiýada ýazgymy, eger-de bir arz etseň, seni ýygnap gitmeli ýa seni urmaly diýip. Barmy şol ýaly? Ýok. Näme üçin siz Konstitusiýany bozýaňyz? Näme üçin şu ýaly çykyş edýäne siz ýagty gelip ýygnap gidýäňiz? Näme sebäpli siz şoňa ses galdyryp ýa gorkuzýaňyz? Näme sebäpli? Nämäň sebäbi bar? Konstitusiýa rugsat berýärmi? Ýok. Näme üçin siz iki sany jenaýatçy Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowlary diňläp jenaýat edýäňiz? Haçan jenaýatçylar ýok bolup gider Türkmenistanda, haçan türkmen halky normalno ýaşar? Aýdyň hany özüňiz. MHM polit siz düýbünden jenaýatçy bolduňyz. Şu iki sany haramlary saklap. Siz egerde bir ýerde adalatlyk bolmasa halkyň içinde total ýagny hemme ýerde adalatlyk bolmasa we bir jenaýatçy bir zat Ýa sizden diýäýse bikanun zat, siz halka hyzmat etmän, adalaty gurman, şo jenaýatçylara baryp hyzmat edýäňiz. Indi özüňize düşündiriň, siz kime işleýäňiz? Zuluma, ganhorlara, jenaýatçylara işleýäňiz. Onda döwlet ýok-da, onda biziň polis diýen adamlarymyz kanun esasynda, konstitusiýanyň esasynda halka hyzmat etmeli adamlar jenaýatçylara hyzmat edýän bolsa, onda hany döwlet? Hany Türkmenistan? Ýok. 91-nji ýyldan bäri Türkmenistan ýok. Ol ikinji diktator Türkmenistan bar. Öz-özüne döwlet ýasan, ýaňky Saparmyrat Nyýazow, onsoň oň ýaňky wezipesini basyp alan, onam öldürip gelen Gurbanguly Berdimuhamedow. Ol bolsa häzirem şol, ýagny prezidentiň döwledi, o biziň döwledimiz däl-ä. Näme biziň döwledimiz bolsa, biziň haklarymyz bor-da. Biziň döwledimiz bolsa biz azat gezerdik-de, daşyna wizasy çykardyk, daşynda pasportlary çalşardylar, ýaňky ilçihanalar bize hyzmat ederdiler. Bu bizi görende duşmana gören ýaly, başga bir daş ýurtdan gelene hyzmat edýärler, Türkmenistana hyzmat edenok. Bu näme döwlet bolýar? Döwlet ýok. Eger döwlet ýok bolsa, MHM, polis günde kanunlary bozýan bolsa, prezident, onuň kakasy günde kanunlary bozýan bolsa, onda biz näme üçin kanuna ymtylmaly? Näme üçin biz kanuna hormat goýmaly? Eger siz hormat goýmasaňyz, siz günde jenaýat etseňiz, biz size garşy nähili göreşmeli? Aýdyň indi. Elimize ýara almalymy? Nähili göreşmeli size garşy? Men Türkmen halkyna ýüzlenýän men polisden MHMden bir zada garşymok iksan ganhodana hiç zada garşymok olar diňe ýygnamaly Türkmen halkyna ýüzlenýän biz şulary aýyrmasak geljek ýok biziň geljegimiz ýok Türkmenistan döwledi ýok ynanyň häzirki Türkmenistan döwlet ynanyň ýegeni ýaňky baldyzy gaýny çöreke körekeni ýaňky hemme çüýrük tohumynyň

Haklary ýok. Jenaýat iş edýärler günde. Näme üçin konserte bir ýerde gelende çagyryşlar öňe çykmazmyş? Bäşde, dörtde daňda alyp gidýärler çagyryşyklary, sowuk, gyş, gar alyp gidýärler, sakladýarlar. Näme sebäpli çagyryşyklar gynanýar? Bir sany prezident gelýämiş diýip, ýok olar ol ýerde. Diňe Koreýada we Türkmenistanda bar. Näme üçin şony etdirýäňiz, häkimler? Mugallymlar, ýaňky direktorlar, zawuçlar, ýokary okuw jaýlaryň, orta okuw jaýlaryň direktorlary näme üçin edýäňiz şony? Näme üçin siz boýun egýäňiz şoňa? Eşitdinizmi? Hana, kim goýsa şony goýsun. Uniwersitetler ýapylyp barsa, kim goýsa şony goýsun. Et bolýar-a. Gaz, nebit önümlerini ýaňky ýerden gazyp alýanlar, ýerden alýanlar adamlar. Size ýüzlenýän, nämçik işleýäňiz? Nämçik edýäňiz? Goý, biz işlemesek pul ýok. A işläňde-de pul ýok. Towuk däme. Başla bir işi bir aý, iki aý. Görersiň, hemme ştrafla gerer dur, kontrakty bulup gaçyp giderler. Boldy. Biz million görnüş bar şu iki sany haramzadany aýyrmak. Şoň bir iň aňsat ýaňky görnüşi köçä çykmaly däl. Öýde ýatmaly. Gitmäň işe, oturyň. Siziň zabastowkaňyz şu. Hiç ýere gitmäň, ýaramok. Şu gün toý edýän, şu gün sadaka edýän, öýdýän, çykmaň işe. Ynanyň, ylgap gelerler, kümmediňiz galar, siziň haklaryňyzy synlap başlarlar. MHM-den başlap, häkimden başlap, ýaňky ministrden başlap, wise-premýerden başlap, prezidentden başlap, hemmesi size ymtylarlar. Gul ýaly ulanýarlar, onuň daşyndan ýallaklara gidip pul töläp konsert edýäňiz, öýüňizde toý, hindi filmi ýaly ýaňky toý edýäňiz. Näme etjek? Siz özüňizden, biziň halkymyzyň özünden, menem bar içinde. Biz şony etdirýäs şolar, biz şony edýäs, zakazçik biz. Zakaz etmäli, şu bolmaýar. Geliň indiki wideo seredeliň.

Mine şu wideo ýene geljek bolýan bir masgaraçylyk. Biziň arkadagymyz bar, ýagny biziň arkadag serdarymyz bar. Şol bizi bir durmuş goýup berdi, adatdi. Iki bolup, ynanyň, iki bolup gije-gündiz hiç zat etmän, konwertasiýa etmek zerur. Biziň manadyň hümüdi, konwertasiýasy ýok. Manadyň konwertasiýasy bazarda. Hälem şo bazar bar, manadyň açyk hümüdi bar. Olam ýok bolmasa. Şo bazara aýtsaň, olam ýok. Bespredelniň bespredeline geçdik biz. O näme döwlet bolýa seň manadyň ýaňky aýlanok seň bankyňda seň manadyň çalşyp bolanok. Hatda görgüli studentler daşörde gidýärler näme olar dollary türkmenistanda gazanýamy ýok. Olar dollary türkmenistanda podýelka etmelimi ýok. Olaryň manatlary bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasynda türkmenistanda manat ýöreýä. Manadyň konwertasiýasy bolmaly. Bolmasa ol fantik bolýa. Ýöne kagyzjagaz bolýa. Şo fançyr haçan siz realny pul edersiňiz? Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedow. Utanyň ýokmy? Bir topar obýektler gurýaň, aýdym-saz edýäň, ralli edýäň, at çapýaň, atdan ýykylýaň, eşek çapýaň, pişik seredýäň, itlere pametnik goýýaň, ýaňky atlara köşkler gurýaň. Elementarna döwlediň hümmedi bolar ýaly manady bolmaly, manadam konwertasiýasy bolmaly. Hemme walýuta konwertasiýa soramzok, hatýa by bir walýuta dollara konwertasiýa et bolýamy şony ýa ýok. Bolmasa özbegiňka ediň. Ýa gazyňka ediň konwertasiýasyny. Ýoga sizde. Siz döwlet gurluşygyny bileňizok-a. Döwlediň nämedigini bileňizok. Siz döwlet diýip öz jüýňiňizi hasap edýäňiz. Islendik puly sowup ýördüňiz islendik tarapa. Döwlet ýog-a. Eger döwlediň walýutasy, ýagny manady daşary ýurtlarda hümmedi bolmasa, döwlet ýok, ynanyň. Siz ýene dollar aýlaýaňyz. Manat aýlap ýöreňizok, sebäbi manat hiç zat. Indi şoň üçin biz üstünlik gazandyk, hiç zadam gazanyp bilmedik. Agyrymyz döküldi syýasat tarapyndan. Biziň üstümizden gülýärler. Halkymyz gedaý boldy, daş örtlerde işleýär. Şoň esasynda, ýa gulçulykda, şoň esasynda özüni ekläp bilýär. Ekonomika aýlanok, manat aýlanok, manadyň hümmedi ýok. manadyň ýaňky konwertasiýasy ýok. Oň daşyndan biz tebigy baýlyklarymyzy ummasyz köp satýas. Hatda Niýazow kezza şunça gaz satanokdy. Biz ummasyz on näçe milliard satýardy, bäş milliard satýardy. Häzir kyrk elli milliarda çenli gaz satýas. On esse köp satýas. Hany konwertasiýa? Hany manadyň işleýşi? Elbetde seň manadyň işlemese, içinde aragatnaşyk öli. Daşyndan diňe gara puldan alyp gidip bolýar, diňe gara ekonomikany towlap bolýar. Elbetde, manadyň hümmedi bolmasa, onda içindäki biznesmenler özlerine risk alyp, başgaça bir konwertasiýa dämese, ol daýza bankdan pul geçirmeli ýa-da başga birine haýyş etmeli, bir Türkmenistana pul geçirjek bolsaňam problema. Ynanyň, öz dogan-gardaşyňy goldajak bolsaňam problema. Şolar ýaly öldürdiňiz, ekonomikana ýatyrdyňyz doly. Konwertasiýa ýok. Konwertasiýa bolmasa prezident işden gitmeli. Menä şeýle pikir edýän. Durmalyda bir günem se atstawka gitmeli sebäbi Serdar Berdimuhamedow eýýam dört ýyl prezident dört ýylda konwertasiýany bolup bilmedi. Näme etdi? Konsert edýär, el çapyşýar, ýygnaklar geçirýär, el çapyşýar boldy. Başga zat göremzok-a how. Tamada. Tamazaçylygyňy haçan goýjak sen? Dogan beýtme, ýykdyň halky. Ýa nädogrymy? Ýazyň kommentarda öz pikirleriňizi. Indiki wideo seredeliň hormatly ildeşler. Studentler konwertasiýa ýok. Masgaraçylyk. Masgaraçylygyň hem aňry baş masgaraçylygy. Onsoň kim Türkmenistany masgara edýär? Türkmen halkymy ýa iki sany bir ganhormy? Ýa siz bolanyňyz üçin şu konwertasiýa ýok. Başga bir çopanam bolan bolsa prezident konwertasiýa bolardy. Umuman bozmazdy bir işläp boljak zatlary. Spesialistlere bir üns bererdi. Türkmenistanyň halkyna üns bererdi. Sizde ýok o zatlar. Indi şul kynçylykda Gurbanguly Berdimuhamedow näme edip ýör? Geliň seredeliň. Özüne arkadag diýilýän, halkyň milli lideri diýen bir kezzap ganhor, Nyýaz Böldürin ganhor näme işläp ýör? Geliň şuňa seredeliň. Nir bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň Halk Üns beriň!
Atlaryny, pişiklerini, eşeklerini, itlerini görjek bolup, bäşde turýar, ir bilen. Hasasynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk. Gördüňmi şuny?
Ýok, gördüňmi şul ýaňky neme diýýär-dä, fransuzlar şeýle diýýär-dä, Paçtowe kart marka. Ýagty sen bir zada seretseň, şoň peýzaly obýçna poçtaň markasyny edende bir zadyň iň gowy ýagty görnüşini alýarlar-da. Ine paçtowy marka şu. Şuny foto edip, ýagty marka paçtowy marka ýaly ulanmaly. Indi şuňa serediň, şu şu kadra serediň, atlaryň köşklerine serediň. Indi şu kadra-da serediň. Ýene şo kadra seredeliň ýaňky. Atlara, pişiklere, eşeklere goýulan hormada seredeliň.
Toplumda geldi. Garaşsyz. Näme üçin?
Sebäbi biziň tebigy baýlyklarymyzy ogurlaýan, Nyýazowy öldüren adam özüne arkadag milli lider diýip diýip ýören adam öz özüne diýýän. Atlary gowy görýän. Halkyny gowy görenok. Onda sen eşekleriň, atlaryň, piçikleriň milli lideri bolla. Näme üçin halkyň milli lideri diýip bütin dünýä yglan edýäň? Seredäň how köşk guran atlaryňa, piçikleriňe, itleriňe guran köşkleriňe we Türkmenistanyň ýollaryna. Sen-ä tapawudy. Onda sen biziň milli liderimiz däl. Indi saňa atlaryň we itleriň milli lideri diýjek. Başga diýip bolany bar söz. Ine, subutnama. Men görkezip durun. Nädogry bolsa-da ýazyň kommentariýada.
Dagy Bitarap Türkmenistan bizi wagtda Akmyradyň mekan ýylynyň, bahar paslynyň hoştap howasy, bu künjekde gaýtalanmajak sungat eserine çalymdaş gözellik eçildi. Türkmen tebigatynyň her pasla mynasyp derejedäki gözelligi ynsan kalbyna oňyn täsirini ýetirýär. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyza toplumda. Şo türk bilen aýlanyp ýör, şo türke zadaniýa berip, oňden pul ýaryp aýlanyp ýör. Nämemiş? Atlara, itlere köşkler gurýarmyş. Türkmen ili nirde? Türkmen iri bolansoň sen bir ogluň prezident. Türkmen iri bolansoň sen şoň topragyň ýaňky tebigy baýlyklaryny alyp bilýäň. Türkmen iri bolansoň ýaňky özüňe Toyota, Land Cruiser, GB, Gurbanguly Berdimuhamedow markaly sen maşyn zakaz edip bilýäň. A näme üçin hormat goýaňok? Seň atlaryň, piçikleriň, itleriň saňa bermedä şony? Näme üçin türkmen halkyna hormat goýaňok? Sebäbi sen türkmen halkyny agyr-güne salyp, oň puluny ogurlap bilýäň. Sen şony bilimsiz edip, ony bir samsyklyga, ýallaklyga sowup bilýäň. Sebäbi sen şoň geljegini ýykýaň. Türkmeniň geljegi ýokdur bilim bolmasa, ýadyňyzdan çykarmaň. Şu günki günde döwletler ösýär, nirde bilim ösýär? Bilim bolmasa, şo garamaýak ýaly bütin ömrümizi işläp ýa çopan bolarys, ýa-da ot iýeris, ýa bir zat bolarys. Ýa-da Gurbanguly we onuň tohumynyň gullary bolarys. Häzirem gullaryn. Ynanyň, Daşogda gidip gulçulyk edýäs, o pullary Türkmenistana iberýäs, şo pullaryň esasynda-da bular baýlyklary ogurlap, ýaňky halky saklap we bütin dünýäni alýarlar. Ine, hemme zat güler. Sezin Mersedes münüp ýörler, sezin! Ýaňky Volkswagen münüp ýörler, halk baý ýaşaýar. A seň eden ýaňky gazanan üstünligiň däl, ol her adamyň gulçulykda gazanan üstünligi. Şonuň üçin baý ýaşaýar. Hormatly ildeşler, men näme üçin size şu zatlary düşündirýän? Şu iki sany kezzaby biz ýygnamasak, türmä sokmasak, biziň geljegimiz ýok. Şonuň üçin ýigrimi ýedinji oktýabrda biz hemmämiz öňe çykmaly. DBT halk hereketi inisiatiwany özüne alýar-da we beýleki oppozision hereketleri çagyrýar, Bileleşip halky çagyryş edeli we ýigrimi ýedinji oktýabrda dynaly şulardan. Boldy edeli how, masgaraçylygy, içinde daşynda, goňşy döwletde, bar ýerde biz masgara. Türkmeniň kimdigini görkezer şol çüýrük tohumlar. Başga alajymyz ýok.
alnyp barylýan döwrebaplaşdyryş işleriniň derejesi we gurluşyklaryň depginleri barada giňişleýin maglumatlar berildi. Gahryman Arkadagymyz ilki bilen toplumyň. Üns beriň, atyň şekili beýleräk, otlar başgarak, at çylyga, ýagny at köşgüne baryp, şol ýerde, ýagny, kortirowka edýär. Ow, dogan, köçeler ýog-a how owlada. Göwrüler toýlary dagy palçyk nimede tans edip, palçyk köçede toýlary geçirýärler. Sen bolsa atlaryňda palçyk ýer ýog-a how, hemme ýerde asfalt, hemme ýerde ýaňky ýörite gazon ýoljagazlar. Ol şekil dagy, ata goýlan şekil dagy, ony gurynçaň sen bir bir topar maşgala bize ýüzlenýär. inwaliddir. Bir maşgala bir kömek edäýýä, fonduňam bar-a seň. Ne gyzyň, ne özüň, gutaranlar. Men söwesim gelenok bun, başga söz galmaýar. Muňa nähili düşünmeli? Bäşde turup atlaryny, eşeklerini, pişiklerini, itlerini görüp, şu ýerde ýaňky türki ýanynda saklap, şuny gur, şuny gur diýip, şolary ösdürýär. Özem adamlaryň milli lideri, türkmen halkynyň milli lideri. Baryp atlary, ýaňky atlara finansiwon edýär, atlara pul baryny sowýar. Näme üçin? Aý, atlar gowy bolýar. A näme türkmen halkyny gowy görenokmy? Onda näme üçin özüne milli lider diýýär? Onda näme üçin her ýygnakda diýýär, halk bolmasa watan ýok, watan bolmasa halk ýok. Näme üçin bizi aldaýaň? Biz-ow idiot däl sen ýaly. Biz gaty derrew düşünýäs o zatlara. Sen bizi näme üçin idiot diýip hasap edýäň? Özüň-ä idiot. A bizi näme üçin idiot diýip hasap edýäň? Biz idiot däl. Sen näme işläp ýöreniňi, näçe jenaýat edeniňi biz gowy bilýäs. Sen gaçmaly häzir.
Bezeg girelgesine oturdylan bezeg heýkelini we girelgäniň aýmançalarynyň bezeg aýratynlyklaryny we toplumyň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyny synlady. Bul at şekili ýagny. Bizem aty söýýäs ýöne aty adamdan ýokary goýmak meňä bir aýypmy galýan ýa seň kelläňde bir problema bar ýa psiholog seni tapmaly psihologam däl indi psihbanisa salmaly seni. Sen adamlaň milli lideri, olara üns bereňok, olary agyr ýagdaýa saldyň, gulçulyga saldyň we atlaryň bilen gezip ýörsüň. Kelläň gidipdir seň. Sende günä ýok, bizde günä, biz seni öň aýyrmalydyk, öň seni ýygnamalydyk. Öň owadandyr bize entäp ýörmeli adamsyň sen.
Alnyp barylýan işler bu ýerleriniň tebigy aýratynlyklary bilen utgaşykly ýerine ýetirilmelidir. Bezeg işlerine reňk. Üns beriň şul Watan programmasyna Gurbanguly iki günden köp çowur eşigini geýenok. Çowur eşigi ikinji gezek çykanok. Muny saklajak bolsaňam bara millionlarça pul gerek diňe eşigine. Iýýän zadyna bunkerini-a gürrüň edemok. Maşynlaryny gürrüňem edemok. Nämä gerek bize bular ýaly milli lider? Diňe eşigi birnäçe million dollar ýylna. Nämä gerek ol? Ýok bolup gitsin. Atlaryň milli lideri biziň ýa pullarymyzyň hasabyna ýaşap ýör. Bir eşigini iki günden köp geýenok. Şu gürrüşigiň ikinji gezek geýenok. Näme gerek bolar ýaňy adam? Kim? Biznesmenler edenok şony, milliarderler edenok şony. Bu kim? Biziň pulumyza näme islese isläp ýör. Gerek bolsa býujetden polny pullar alyp ýaňky e, Arkadag şäherine gurýar. Dört ýüz elli million dollara metjidi gurýar. Näme üçin biz şuny saklamzok? Näme üçin biz şu zatlary nime gözümizi ýumýar? O men şol Talhatan Maba, Erik Gala, ýaňky Ýolöten, Mary, Balkynyň obalarynda, Daşoguzyň obalaryndaky ýaşaýan, Lebabyň obalaryndaky, Maryň obalaryndaky ýaşaýan adamlar ýüzlenýär. Pikir etmäň, oňa oň haky bar. Siziň hakyňyz bar. Näme üçin siz şo ýerde yspanak iýip, ýaňky ýorunja iýip otyrsyňyz, näme üçin gözüňiz iýmeýär? Baryň häkimiň ýanyna. Näme üçin olar günde iki günden eşiklerini çalyşýar? Millionlarça dollar gidýär diňe eşigine. Bizde etem ýok, biz eti bilemzok. Häkim sen nähili et iýýän bolsaň, ine meň çaglam şo zatlaram meň çaglama iýdir. Sebäbi sen bize seretmeli. Sen bize ýaňky iş tapyp bermeli. Iş bolmasa sen bize ýagny nime bermeli, posobiýe bermeli. Sen prezidentiň wekili. Bolmasa oňa bilmeseň prezidente jaň et, gelip şol etsin diýmeli. Barma hekimlige. Näjik çekýäň şuny. O haramzada eşekleri pişikleri bilen, atlary bilen etjegini edip ýör türki ýanyna gatnap şunçaý şun her gezek şu ýere baranda dopalnitini iş etdirýär ýagny büjet şoluň atlaryň pişikleriň büjeti köpelýär siziň pullaryňyz gidýär ynanyň siziň obalarňyzda köçe bolmaly siziň obalarňyzda ýaňky gaz suw hemme zat üpjünçilik bolmaly Şo pullar ine şoňa gidýär. Ýa siz otyrsyňyz. Oturmaň. Siz köçä çykyp ýaňky nämä bar nägirliklerini aýtsaňyz gaçyp gidýär şol ikisi. Boldy. Ine bir ýol. Öýüňden çykmaň. Gitmäň şoň potradyna da, şoň ýaňky pagtasyna da, şoň gaz ojagyna da, hiç zadyna gitmäň. Siz edýäňiz şony. Gurbanly edýän däl. Gurbanly diňe soňunda puluny alýar-da, hezil-et at köşklerini gurup ýör. Etmäň şony. Duruň. Onam edinmeseňiz, gaharyňyz gelýän bolsa, häkimlige baryň. Talap ediň. Maslahatçylyk edin. Sazlaşygyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şunda gurluşyk we bezeg serişdeleriniň hil derejesine zerur üns. Üns beriň.
Indi tiktokda hakda görmeýänleri aýdýan. Bir binaň üstünde bir atyň kellesiniň şekili bar şony korretirovka edýär. O bizde köçe ýok dogan. Köçede ýagş ýagaýsa ýada sil geläýse geçip bolanok. Traktorly geçýärler. Bu bolsa, ýaňky şo binajykda atyň ýaňky şekili, kellesiniň şekili azjyk bir beýleräk bolmaly ýa beýleräk bolmaly diýip, ýaňky täzeden çykdajy etdirýär. Bolmasa şekilem normalny.
Berilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. Köpri babatda. Oňam ady Gahryman. Gahrymançylyk edip görmedik bir gorkak iki gezek gahryman. Bu näme döwlet bolýar? Milli lider bar, halka seretmeýän, atlaryna seredýän. Bu näme milli lider bolýar? Gahrymançylyk etmedik iki gezek gahryman bolup ýör. Bu näme gahrymançylyk bolýar? Ogly prezidentlikde hiç zady bilmese-de prezident bolup ýör. Bu näme prezidentlik bolýar? Gyzy, hökümetde işlemese-de, hökümediň samolýotlary akydyp getirýär, daşy ýurduň wekilleri, ýaňky ýurduň ýolbaşçylary ony kabul edýär. O nähili? Protokol bar, ýa kanunlar bar. Döwlet gurluşynda işleýän adamlar, ýaňky şol samolýot peýdalanmaly. Ol döwlet işinde-de işlänok, o näme beýle bolýar? Näçe biz üns beremzok şu zatlara, näçe biz gözümiz ýumýar. Men obadaky Mary welaýatynyň Lebap, Ahal, Daşoguz we Balkan welaýatynyň obalarynda ýaşaýan adamlara ýüzlenýän. Näçe biz şuny rugsat berýäňiz. Siz aýdarsyňyz, a biz näme edeli Myrat aga? Üýşüň, baryň häkimlige. Boldy, gaçyp gidýär şular. Şu zatlar bes edilýär. Aşgabatdakylara etmeli diýseňiz olar çykmaýar hiç wagtam. Olaryňda hemme zat gül ýaly. Hemmeler ölüp galandan soň olar durmuşy ýaňky erbetleşip başlaýar. Oňa çenli olaryňky gowy. Olar hiç wagt kösenmez. Näme bolsada sizden durmuşlary gowy. Ýorunja inmez olar. Ynanyň. Eýder beýder o ýerden pul eder maşenştwo eder gazanar. Men aşgabatly özüm. Önüp ösdüm şo ýerde. Aýdaýyn size, soňky iň soň kösenýän aşgabatlydyr. Men aşgabatlylara ýaňky bir sögejek bolamok. Durmuş şeýle-de nädeýin. Moskwa beýleki regionlardan gowy ýaşaýar. Sen hemme pullar Moskwada. Şol ýaly hemme pullar Aşgabatda. Isleseň islemeseň pul bar. A sizde ýok. Şoň üçin sizi urýar durmuş. Olar uranok. Olar soňuny urýar. Tutuň. Baryň häkimlige, talap ediň. Barmasaňyz, minimum pagta-da, bugdaýa-da çykmaň. Pagta-da gerekkä bize, bugdaýam saňa gerekmi? Bar. Gaz saňa gerekmi? Bar, özüň, ýaňky raboçiý şikeý-de, gaz gazan. Gazy ýerden al. Diýiň şolara ýaly. Siz edýäňiz. Men Mary welaýaty billenýän. Baý. Gara ýaňky gowy ýaşamaly halk kösenip ýörler. Siziň ýarty iliňiz daşynda. Näme edýä? Biznes edýä ýa gulçulyk edýä ýa dokumentsiz gezip ýör. Sizdenem gaz çykýa. Sizden çykýan pul siziň gulçulyk edýän döwlediňizden hem köp. Bilýäňizmi? Döwlet şo siziň gulçulyk edýän döwlediňizden býujetinden hem köp siziň diňe welaýatyňyzda çykýan pul. Bilýäňizmi şony? Näme şony etdirýäňiz? Aý biz nädeli siz sen edibilýäň ine men çykyş edip siziň bir topar halka ýaňky pikirlerimi aýdyp bilýäňä be üýşüň üýşüp oturyň sadakalarda gürleşiň näin beýle bolýa nämçip biz syýasata goşulamzok şeýle bolýa goşulyň syýasata syýasat barada gürrüň ediň. Häzir hemme ýerde syýasat barada gürrüň edilýär. Indi-indi ýaňky gürrüň edip başlasaňyz, onda şu zatlar emheme yz alýar-da. Bä, bular gürrüň edýär, derrew prezidente aýdýar. Prezident gorkup başlaýar. A siz hiç zat edeniňzok. Siz dep geçýärler, ses hem çykaraňzok. Elbetde, siz gulçulykda bolsuňyz. Şonuň üçin syýasat barada gürrüň etmeli. Syýasat diýip öz durmuşyň barada gürrüň etmeli. Näme bolup geçýär? Näme üçin sen Oňyn maslahatlar berdi. Türkmenistanyň Näme üçin sen ýorunja iýýäň? Näme üçin sen ýaňky ysmanak iýýäň? Näme üçin haramguly itlerine, pişiklerine, atlaryna diňe gowy zatlar berýär? Oň iýýän çalş eşik geýýän eşikden her künüň çalşýan eşiklerine gürrüň edem edemzok. E her eşik bir komplekti men size aýdaýyn dört bäş müň dollar. Iki müň dollar däl. Ine özüňiz hasap ediň üç ýüz altmyş bäş gün bar. Şony ikä bölüň takmynan ýüz segsen iki gün ýarym bolýar. Onam bäş müň on müň dollar köpeldiň näçe pul gider diňe eşigine. Näme şu şu zatlar siz pikir ediňiz. Siziň puluňyz. Pikir etmeň, aý men döwletde hiç zat. O näme sen hiç zat. Hany seň ata babyň ýokmudy? Bady. Seň ata babyň öldümi şol döwlet diýip? Hawa. Seň ata babyň ölüp ölüp şo döwledi, şo topragy saňa getirip berdi meniňmi? Hawa. A näme üçin sen indi dymyp otyrsyň? Näme üçin sen ata babyňyza şo bolup bileňok? Otyrsyň. Otur, hiç adam bolmaz. Döwlediňem gider. Adam gider nesip bolsa, ol aýal bolsa. Nesip bolmasa, Gurbanguly üçin onda çalyşmalar bar. Şonuň üçin ýigrimi ýedinji oktýabr hemme obalara ýaýradyň, biz turmaly. Ine biz öňünden aýdýarys, üç-dört aý öňünden. ýigriminji oktýabrda şul masgaraçylyk talamamlanmaly. Saýlaň öz prezidentiňizi. Saýlaň öz deputatlaryňyzy. Saýlaň öz hekimleriňizi. Hekimiň ýanyna baraňda ylgap çykar. Gujaklap seni neme eder, näme kömek edeýin, agamjan diýer. Häzirki hekime barsaň, seň bilen ýaňky gul ýaly gürleşýär. Daşöwde gitseň, posol yzyndan ylgar. Nirde siz? Näme kömek gerek sizden diýip, bizden diýip. Gerekmi şu durmuş ýigriminji oktýabr? Geliň şoňa taýýarlyk göreliň hemmämiz. Bir köçä çyksak şol gaçyp gidýär. Boldy. Bize göreşmek gerekkä köçä çykmak gerek boldy. Indiki muny soňuna çenli görkezmäýin masgaraçylyk indiki wideony görkezeýin üns beriň.
Şatlyk atly alabaý bilen ulaga mündi hem-de. Gördüňizmi, Şatlyk atly alabaý bilen ulaga mündi, munam merkezi telewideniýede görkezýärler. Onam, ýaňky oturgyja mindirip, halyjyň üstüne mindirip, olam maşynam, halam, hemme zadam, şu alabaýy saklaýan köşklerem, şoň iýmitem siziň puluňyz. Siz bolsa ýorumjy itleriňiz. Utanyň. Utanyň şolar ýaly çagaňa şolar ýaly agyr ýagdaýa salyp, ses bermän şolar ýaly agyr ýagdaýa salmak çagaňy. Utanyň. Siz utanmasaňyz, bu haramzada haramlygyny edip ýör. Boldy etmeli şular bilen. Çüýrük tohum gitmeli. Wagty geldi. Biz bulary basmaly. Bulary ýygnamaly biz.
Buýsançly başyny belent tutup duran bedew bilen hoşlaşdy. Şol pursatda sanly gatly bedew Gahryman Arkadagymyzyň ulagynyň ýanyna geldi. Akylly bedew. Görüňmi, aty geler ýanyna, pişiji geler, eşekçigi geler, ýaňky itjagazy geler. Näme üçin? Sebäbi mährini berýär, ýüregini berýär, pu, ýaňky iýmitini berýär, hemme zadyny, köşklerini gurýar. Näpis halk muny ýigrenýär. Hiç zada menenok. Diktatoryň bir sistemasy bar. Halk näçe garyp bolsa, şonça şol köp saklanyp bilýär. Halk baýap bil, baýap başlasa, onda muny aýyrmak kyn. Şonuň üçin size garşy gije-gündiz göreşýär Gurbanguly Berdimuhamedow ogly bilen. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin sen gepläp bileňok. Bir ýerde bir zat gepleseň, MHM lak gelýär, polis hem lak gelýär. Men polis bilen MHM-e ýüzlenýän. Şu zatlara näme biz düşündirmelimi Ýewropadan size çykyş edip. Siz günde şu zatlary görüp dursuňyz. Günde siziň öňüňizde kartinka ýaly hemme zat bolup geçýär. Size durmuş gerekdir-ä. Dogan garyndaşyňa, çagalygyňa durmuş gerekdir-ä. Haçana çenli ýyllak, ganhor, korrupsiýa edip, halkyň gynap pul alyp ondan beýle ýörejek. Utanyňyzokmy şoňa? Dastoýna işlärsiňiz, diýmedim diýene üç ýarym müň dollar aýlyk alarsyňyz. Näme etjek gura ýaly kösenip, halk galanda gyra çekiliň, biz özümiz çözýäs meseläni. Sizden näme gerek? Sizden hiç zat etmeklik gerek. Hiç zat gerek däl. Gyra çekiliň. Çykmaň halkyň öňüne. Böwet bolmaň. Halk öz aryny alýar şulardan. Ine, ýigrimi ýedinji oktýabr siz görkezmeli kimdigiňizi. Siz ýa halk bilen, ýa siz ýaňky jellatlar bilen halk garşy. Bular gije-gündiz halk garşy göreşýär. Halk birden baýaýmasyn, şuň konwersasyýasy bolaýmasyn-ow, bilip alaýmasyn daşary ýurtda, kellesi üýtgäp geläýmesin, daşyndan gelenler-de kösäp-kösäp, ýaňky kellesini galdyraýmasyn, daşary ýurtlarda kontrol edip, şol birden azat Azatlygy duýaýmasyn, ýaňky azat howany dem alaýmasyn diýip kontrol edýärler posollaryň, konsulaň emhemeň üsti bilen daş öýüpdi. Ogurlap gaýdýarlar-ow tankyt edýän adamy. Bütin dünýäde tankyt edilýär prezidentler. Sen bagyşla prezident boljak bolsaň sen boýun alman şo tankyt edilersiň. Bular boýun almanok şony. Sebäbi bular seni hasabam edenok. Bular pikir edenok bular ýalňyşýa. Bular hudaý diýip ýa daş döwrüň ýallaklary üýşüp ýa habib diýdi, akyş diýdi. Üýşüp şolar bilen ýa bolup bolup. Näme üçin? E, biz gözümizi ýumýarys. Ol obadaky görgüliler, Aý, men hiç zat bilemok diýip, öz-özlerini alýarlar-da, gulçulyk seredip ýörler. Şolardan başlamaly, obalarda her bir maşgalada başlamaly. Her bir maşgalaň ýolbaşçysy bar. Oturyp maslahatlaşmaly. Biz bu günler haçan gutararka? Hiç haçan. Şu günleri gutarmak üçin biz näme etmeli? Biz günde aýdyp durus, näme etmeli? Lüboý wariantyny saýlaň. Biz bir 100 wariantyny aýtdyk şoň. Islendik wariantyny saýlaň. Sabotaj diýilýär. Köçä çykaňok, öýde maşgalaň bilen mellegiň bilen boldy. Hökümet işini işleýäňmi? Bir aý otpuska ýok boluň. Boldy. Ynanyň, gazyň dawleniýesi gaçar, elektroenergiýa göçer, zat şeýle bir howaslaşarmy gaçyp giderler bu. Göreşmek merekkä. Oppozisiýada gerekkä size özüňiz ýeňýän. Ediň dok. Näme üçin? Aý men şuny gazanmasam çagyrym ekläp bilen. A bular ýaly çagyraryň ekläňden eklemäniň gowy. Görgüliler ýorunja bilen ysmanak iýip ýörler. Bir gezek çalyşmalydyr-a bu zatlar durup, stop edip çalyşmalydyr-a. Ýa bir aýlyk zapas et-de bir aý çydaý sen. Men obadaky adamlara ýüzlenýän. Şäherdäkiler size hiç wagt sizi gollamaz. Nemede pikir hem etmäň. Arasynda terbiýeli, medeniýetli adamlar golar, beýlekiler korrupsiýanyň içinde. Bütin türkmen halky korrupsiýanyň içinde. Onam dogry aýtmak gerek. Mümkin däl-ä bu zat. Näme biz döwletimiz bolsa, näme abraýly, adalatly döwletimiz bolsun, eger bütin guramalar dünýä, dünýädäki bütin gurama bar bolsa, hemme taýda 100% korrupsiýa Türkmenistan. Bu näme arkadag bolýar? 100% korrupsiýa edilen döwletde sen näme arkadag bolup bilýär? Sen kimiň arkadag bolup bilýär? 100% korrupsiýa döwletde sen näme demokratik prezident bolup bilýär? Sen masgara. Ony men aýdamok, bütin halkara guramalar aýdýar. Eger-de biz türkmen halky bolup, unudyp şo zatlary, aý ýok, türkmen propagandany diňläp gezip ýörsek, biz samsyk. Gutaran samsyk. Şonuň üçin hem erbet ýaşaýarys. Biz özümizden başlamaly. Şonuň üçin her adam şu wideony görende özüne sorag bersin. Bu zatlar haçan durur? Bular diňe erbetde çykyp gidýär. Bu haosa girip gidip otyr. Häzir bütin dünýäde ine ekspertler diýýär, iki müň ýigrimi ýedinji ýylda hatda ösen Ýewropa döwletlerem şu gün ýaşap, erteki günüň plany bolmaz. Şeýle bir ösüşler bolar we sen şo ösüşiň ritmine girmeseň ýitersiň. Ýitersiň diýeniň ýol bilmersiň. Türkmenistan iki sany hiç zat bilmeýän arkadag we arkadag serdar, ykdysadyýeti bilmeýän, diňe adamlary gynap bilýän adamlar ýitip giderler olar, ýitmeli. Olaryň ýaňky ömri gutardy. Biz saklap durus hiç zat diýmän. Agzymyzy açsak gaçýarlar. Boldy. Türkmenistan düzeltdi. Şol ýaly ýeňil zatlary şol ýaly ýeňil ädimler bilen ýeňip bolýar. Şoň üçin biz size maslahat berýäs, 20-nji oktýabr ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki wideoda görüşelim, hormatly ildeşler. Indi sözüm. Akmuhammet.
Haçanda hiç zat diýmeseň, bir ganhor haramzada çenden geçýändir. Ine sen. Bul ine şu wideo halkyň üstüne gülmek diýmek. Halky hasap etmän üstüne tüýkürmek diýmek. Sen-ow gije-gündiz işlemeli, halkyň ýagdaýyny gowulaşdyrar ýaly, daşary ýurtda gulçulykda sen şolaryň milli lideri how, şolary içine getirip, şolara şert döreder ýaly gije-gündiz işlemeli. Bu näme edýär? Ol bir ýallagy çagyrýar, Akyş Saparow diýip, oň bilen aýdymjyk aýdyp ýörkä. öz ýaňky tirýek çekip öz hoşuna ýaňky günlerini urýar. Olam näme üçin? Obadaky adamlar imsin berip ýörler. Syýasata goşulanoklar. Goşulmaň. Indi şu ýaly haramzadalar öňe çykyp sizi oýnarlar. Sizi agyr güne salarlar. Salk gelýärler. Üns beriň.
Saparowyň Çyn söýgi aýdymyny ýerine ýetirmegini haýyş edeliň.

Häzir gaýdaýyn bir akord almany öwredipdir. Öwredipdir men seretdim ine wideoň başynda ünsüň. Saparowyň çyn söýgi aýdyň öwredipdir. Şolam bir zat öwrenjek eken ow.
Öwrenjek eken.
Ünsüň. Ine bir akord almany öwredipdir. Başga zat bilenok, elbetde. Muň hemme zat şeýle. Falşiwi. Şu falşiwi durmuş bilen maşennik bolýar-da, falşiwi bolsaň. Şu falşiwi maşençiso bilenem şuňky günde arkadag bolup dur. Türkmen halky, siz masgara. Şular ýaly öňe bir masgarany çykaryp, maşennik çykaryp, özüňizi oýnatýarsyňyz. Haçanda men türkmen halky siz masgara diýsem, menem şoň üçin däl. Şoň üçin bütin dünýäde üstümizden gülýärler. Biri-ä Warşawada gelip dur, Aý, men-ä günüň güli ýaly, doganlaryma pul iberdim, men öz işimi bitirdim. Ýok, bitireňok, dogan. Sen diňe ölmez ýaly pul iberdiň. A sen oň haklaryny nädip gorajak? Näin sen oň ýaňky wyždanyny, namysyny, hakyny gorajak? Sen hiç zat edeňok. Ulagyr ýagdaýda. Ol polis MHM Serdar Berdimuhamedowyň basyşynyň aşagynda. A oňa sen näme üçin kömek edeňok? Aý men goşuljakka, onsoň olarda erbet. Olar erbetlikde, how, dogan, mundan beter näme erbetlik gerek? Islän wagt alyp gidýärler, urýarlar, zorlaýarlar, öldürýärler. Mundan beter näme erbetlik gelýär? Gerek. Jaýlaryny alýarlar. Ýaňky pul berenoklar. Iş ýok. Bir biznes açaýsaň ýygnap gidýärler. Hemme zadyňy alyp. Hökman ýallaklap biri bilen ýaňky ýokarda pul bermeli. Sen ölmez ýaly pul iberýäň, a soň oň wyždanyny, namysyny, oň ýaňky abraýyny, adalatlygy, şoň ýanak şoňa bolan adalatlygy sakla bilen oňa. Sen sen goşulaňok. Syýasata men goşulamok. Onda sen gulçulykda dowam edersiň, olam kynçylykda dowam eder. Öňe serediň azjyk, öň durmuşyňyza. Durmuş gaty gysgadyr, ynanyň. Bir biderek bir samsyklara wagt ýitirmäň. Men göni aýdaýyn-da. Şul iki sany Türmede oturmaly adamlar biz dolanarys diýýär, üstümizden gülüp. Ol atlaryny, eşeklerini goýýan pullaryny, öz metjidine gurýan, goýýan pullaryny, ol Arkadaga goýýan, Arkadagda on bäş ýegenleri, on bäş sany dogan-garyndaşlary bar Gurbangulyň. Şolar hersi bir bäş-alty firma açyp, Şol ýerde ýa pul ýalýarlar bular bilýäňmi? Sen a ot iýip ýörsüň. Sen a ýaňky ýorunja iýip ýörsüň, bulam seň puluňy ýalýar. Ynanyň, siziň puluňyz, siz haçan düşünersiňiz siziň puluňyzdygyny? Mary welaýat. Hemme Türkmenistanyň segsen prosent puly siziňki şol. Haçan düşünersiňiz? Näme ýokmy şu araňyzda bir maryly, aňyrdan gelýän hakyky maryly, halk üçin a çyk, ýaňky öňde durup biljek ýa-da üç sany adam bilen bir dastoýno bir oturyp bir beýleki adama ýüzlenip biljek ýokmy size? Bolýar, daşoguz erbet ýaşaýar diýseň, gözüm ýumsam bolýar. Ahal erbet ýaşaýar diýseň, gözüm ýumsam bolýar. Ýöne Lebap, gaz, Mary, gaz, Balkanabat, nebit, şo ýerler erbet ýaşaýan halk bolsa, onda günä bizdedir. Gurbangulyda-da däl. Olar-a etjegini edýär, ynanyň. Eger-de bizde Gurbangelin Serdar ýaly aktiwist bolan bolsa, biz eýýäm olary ýeňerdik. Ýa kim bolsady prezident. Olar gije-gündiz işleýär size garşy. Düşündiňmi siz? Ine, hatda üstüňizden durup aýdymam aýdýar.

Şoňa garşy genosid bolýan bolsa, ýagny bir tohum, çüýrük tohum, atal-ogul size garşy gije-gündiz güreşýän bolsa, iş bermän, gulçulyga salyp, konwertasiýa etmän, bilim almak mümkinçiligiňizi bermän, size azat söz aýtdyrman, azat hereket etdirmän, size azat biznes etdirmän, azat iş tapyp berip bilmän, sizi gynap ýören bolsa, genosid diýilýär muňa, onda şol halkyň islendik ýol bilen ýarag alsyn, bomba alsyn, zrwat, Ýaňky näme alsa şol zatlary ulanyp şony ýeňip bilse halkara kanunlar şony gorýar şo halky. Bolmasa halk ýitginýär. Men şony diýýän. Biziň doly hakymyz bar elimize egerde öňümizden polis MHM çykyp ýaraly çyksa ýara almaga. Eger-de öňüňizde böwet bolsa, islendik warianty ulanmagyna biziň hakymyz bar. Şol iki sany deýýusy tutup, tussag eder ýaly, bikanun ýagdaýda günde Konstitusiýany bozýan adamlary. Eger-de sudlar etmeýän bolsa, prokuratura etmeýän bolsa, MHM etmeýän bolsa, hiç hili organ galmady ýaňky şony eder ýaly, onda halk etmeli. Sebäbi halk Ýeke-täk Konstitusiýaň we hökümediň gözbaşydyr. Ýa-ni seredip, şony kontrol etmek. Onda biz etmeli şony. Indi şuny diýýän. Men ony siz eliňizi ýargaryp öldüriň ony-muny diýemok. Ýöne halk bilen, kösenýän halk bilen üýşüp şony edip bolýar. Arkamyzda-da bütin dünýä haklary we kanunlary we konwensiýalary, şertnamalary dur. Ynanyň, arkamyzda hak bar. Edip bolýar şony. Haçanda bir on adam etse terrorizm bolýar. Ýöne halk, kösenýän halk turup şony etse, onda ony rewolýusiýa diýilýär, onda halk adalatly öňe goýdugy bolýar. Şonuň üçin biziň doly hakymyz bar ýigrimi ýedinji oktýabrda şul iki sany çüýrük tohumyň wekillerini, halka genosid edýän prezident we onuň kakasyny tutup jenaýada çekmek we owadan edip asalmak. Doly hakymyz bar. Indiki wideo serediň. Ýallaklar dünýäsi. Muna görkezjegimde özüňiz görersiňiz.
Sebitde iň uly metjitleriň biri hasaplanýan Türkmenbaşyň Ruhy metjidinde agyz. Üns beriň. Muňa orta licemeriýa diýer, türkmençe näme diýjegini bilemok. Haçanda sen gizlin birini öldürseň, türkmen maşyny. Soňam molla alyp şu metjide baryp, ýagny hiç zat bolmadyk ýaly, ýagny şoň abraýyny ulansaň, sen kim bolýaň? Aýdyň hany. Ganhor Berdimuhamedow iki sany mollany alyp gidip, Saparmyrat Nyýazowyň metjidine baryp, ýagny doga okan bolýar. Ony öldüren adam. Bizow şuny tussag etmeli. Dogry düşüniň, men nähili düşündirjegimi bilemok. Hemme taraplaýyn jenaýatçy. Indiki wideo serederiň. Gutlaýan türkmeniň är ogly ärdir pederiň merdana är dogry ýalak dünýäsi ýalaklar dünýäsi şulam jenaýatçyny öwüp ýaňky oňa hormat goýup bize ynandyrjak bolýa är ogly kimiň äri kimiň ogly bir alkaşyň ogly näme etdi gahrymançylyk etmän özüne medal berdi näme etdi hiç zat etmän gorkup biz on bäşinji ýanwarda iki müň ýigrimi ikide protest geçende gorkup gaç gidip döwletden soň gelip aý men ýadadym diýip ogluny goýdy uslinýa. Başga diýen zady ýoga. Türkmen halkyny gynady. Gitara çalyp, aýdym aýdyp, samsyklyk edip, her welaýatda bir maşgalasy bar, bir topar ýaňky munisipalny sadyk ýaly çagajyklary bar. Näme edýär? Hezil edýär, döwlet meňki diýip, oppozisiýa-da ýok, hemmesini gyrdy, aýyrdy. Bir hakyky diýen adamlaram ýygnap ýatyr. Näçe biz etdirýäs? Näçe şu kezawa biz ýol berýäs? Özüň, ünsüň, sen metjide barýaň, ýaňky molla hökmünde bir kezawa goýýaň-da, şoň aýdanyny ýaňky sen edýäň. Ine şo ýaly-la şu. Näçe biz edýäs şuny? Kim ol? Biziň imsinligimiz ine şuňa ýol berýär. Indiki wideony seredeliň.
Elli iki million dollary sarp edip, ýekeje-de statistikany bermeýän hökümet. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda UNDP Türkmenistan otuz bäş sany taslama elli iki tn ýüzden ýetmiş alty million dollar sarp edipdir. Türkmenistanyň hökümeti we on bir sany donor bu hyzmatdaşlyga gatnaşypdyr. Gurama bu maglumaty. Şu ýerde köp materialy berýärler, ony ünslenip seredýärsiňiz, gysgaýtsam. Türkmenistan statistikasyny gizleýär. Statistika diýmek näme? Näçe pul gazanyldy, näçe nebit satyldy, näçe gaz satyldy, nirä gitdi o pullar, býujede näçe girdi, býujetde medisina näçe girdi, ýaňky bilime näçe gitdi, konwertasiýa näçe gitdi, hiç zat ýok. Näçe? Sizden gizleýär. ogly welin bilýär. Şony alyp bilmersiňiz. Internetde-de ýok. Türkmenistan şony ofisialna çap etmeli. Gazetde, žurnalda ofisialna. Konwersasiýany manadyň üstüne aýlap-aýlap bir nemes goýberýärler. Yzyny tapyp bileňok. Statistika doly ýalňyş. Ýogam. Bir topar statistika ýok. Näme üçin? Sizden gizli. Sen bir firmaň buhgalter, buhgalter balans etmese, balans nädogry bolsa näme edilýär? Şol ýa basylýar, ýa-da firma ýapylýar. Biz hem döwlet hökmünde ýapylmaly. Bütin döwletler aýdyp gelýär, siziň statistikaňyz alo, nädogry. Siziň döwletiňizde kanun işlänok. Siziň döwlediňizde iki sany ataly-ogul döwleti dolandyrýar, oppozisiýaňyz ýok, onyňyz ýok, munyňyz ýok, azatlygyňyz ýok diýip aýdyp gelýär. Biz ýapylmaly döwlet. Dogrudanam. A näme üçin? Iki sany kezzap üçin. Näme üçin biz şony etdirýäs? Sebäbi biz öz döwledimiz diýip hasap eden, bar diýip hasap edenok, biz öz watanymyz bar diýip hasap edenok. Biziň agzymyzda bada realno ýok şol. Indi şony realnostda getirip. Hormatly ildeşler, men beýleki wideolary görkezip durmaýyn. Indi men gysga tamamlasam, men şu gepleşigi nämçe size düşündirýän. Her bir ugurdan size mysallar getirýän, iki sany kezzabyň halka bolan garaýşyny, iki sany kezzabyň halka ýaňky berýän ünsüni we iki sany kezzabyň atlara, pişiklere, itlere berýän ünsüni. deň däl. Biz genosidda. Bizi genosid edýär. Bizi ýok edýärler. Özem bildirmän, telewizorda allap-allap ukladýarlar-da, ýerlerde bizi ýok edýärler. Biz özümizi goramaly. Biz Gurban bilen ol oň kakasy, ejesi, özi işimiz ýok. Ýok bolsunlar. Biz özümizi goramaly. Biz öz döwletimizi gurmaly. Menä şuny aýtjak bolýan. Indik gepleşikler üçin hoş sag boluň hemmäňize. we unutmaň siz bar Türkmenistan bar siz ýok Türkmenistan ýok siz bar prezident bar wezipe siz ýok prezident ýok siz bar diktator bar hiç zat eden ýok siz hiç zat etmeseňiz diktator dowam eder hoş sag boluň indiki gepleşiklere çekiliň.